lungo periodo for Unione Europea. So how we fit take apply for this carta soggiorno. So if in case you never watch my first video wey I first drop una host from part one start before una come this part two. So the last time I stop for this the yearly income wey you go get before you still apply and this yearly income they come break am into different category wey I wan still explain for this video. So one of the category be say if one person dey apply, e need to get minimum of five thousand eight hundred and eighty-nine eh, euro but because of say na abbreviation is dey close to six thousand I dey always dey use the abbreviation pattern say the person go get six thousand euro. So if the person get wife and e dey apply for this Qatar sojourner so the wife no dey work na only him dey work so the work wey he dey work he must take care of two person so because of that you go still get the one wey go fit take carry two person so if you be married person you dey get e go get reach about nine thousand euro approximation. So if the person get could or yearly income or annual income which is up to about nine thousand, e fit apply for two person which is wife, husband and wife. So if they come get pikin Husband and wife with children wey you know say e never e dey under age, e go get reach almost twelve thousand approximately which is about eleven thousand plus so approximately twelve thousand for that one. Then if you still need if you still get husband and wife with two children

six hundred and eleven euro fifty cent then if you come pass down four children you come pass five children at the end of the day from six five and above you go get reach twenty three thousand five hundred and fifty six euro so na that one na it be the highest credit wey you need to get before you fit apply so in case if you know say your last year income you dey apply for this year the reddit of last year wey you get which which your new come out so and you know you make sure say you no reach if you no reach this amount wey i mention so no bother to apply because you go they go refuse am you no be like say you go waste your money so another thing be say where you fit apply for this document How to apply for dis document, either you go any sindakati or you go carry kit for post office and if you carry kit for post office, how much be di tins wey you pay na I wan still break down for dis um video so. Di tins wey you still put for wey you still pay na one, if you pay tax wey you take dey apply for dis carta sojourner the tax na hundred euro na you go pay for the tax then wey you take dey apply for carter sojourner for this electronic so you go they'll still collect thirty euro forty six cent from you then na they'll still collect wey you go take post the kit you go still they'll still collect thirty euro from you you understand but if you still you still pay for another one wey dem dey call uh, eh, marca di bolo marca di bolo of 16 euro at the end of the day you go submit am so wetin you just wetin you go cost you for everything go be 156 76 euro

dem no still get the requirement make una no bother to apply because if una still apply they'll get una will fit get refusal so anybody wey know say he get crime then another thing wey you still do you still go bring document wey wey you go carry come for your your this in procura which is the procura wey you for get resident Na that crime record na there you for still go bring that one and if you go bring that crime record for where you for get resident for Prokura, you go make sure say wetin dey write for this crime record which is the Kazelayo Judiciary that Kazelayo Judiciary which is the crime record wetin dey write put dey write put say nulla which means nothing dey you no get any crime but if dem no write nulla put say dem come write say you get case you go the nearest any lawyer wey know say e dey in charge of crime so or any other cases wey go fit help you fight or cancel the crime for ground before you apply because if that Kazelayo judiciary dem no write nulla put e no fit apply because dem go refuse am because to cancel those um case wey you first get for ground na that one be the process of rehabilitation. So the rehabilitation be say na im be person wey e first get crime and the crime after dem don con condemn the person, dem don serve am jail terms. If dem don serve the person jail terms, so that person mean say e e the e don change from bad to good and if dem don change from bad to good and e don repent then the same judge wey e give am that jail sentence after e don pay all the jail sentence or e pay the fine wey dem still give am for the jail if e don pay am dem go wipe the case comot for ground e fit apply but if e never pay am e no fit apply and most cases be say anybody wey get JTENS from a year upwards so most of them dem dey always dey get this uh, this problem well well because of say some people dey now na they they get JTENS wey dey sentence from for them because of say the JTENS dey less than a year they no carry them go J Dem feel say dem no get crime. That crime don already dey there. So na only Kazelayo judiciary go fit bring that crime come out. So na this video wey I just explain small so. If I wan talk about this rehabilitation again, so na broad topic because e get the numbers of years wey e di pesin go fit stay wey e no con no con e no e no still do any crime again before dey go totally wipe am away. Most of di times e dey reach three years. So, I go do ca um topic on dis rehabilitation again cos me I fit explain am well well to una. so that una understand am well so this all these document wey you don get so after you don submit am so you go wait before you get your document most of the time because of this form four months upwards to a year or a, a year and a half because of this period of coronavirus so the thing fit still delay so make una no fear say the thing get problem na just a matter of say the people wey dey apply dey many and if you know say you never apply and you know say your permit of stay e don reach five years wey dey take give you your first permit of stay you fit apply and all these things wey I don list from my first video which is uh, the Kata Sojourno Lungo Periodo part one and this second part if you get all these requirements if you submit am you will get your permanent permit to stay and this permanent permit to stay you are heading towards to citizenship so this one Anna, is the last permit of stay that's why they call it permanent So e no dey expire because the only expire wey dey expire na if you wan still change your picture wey dey the the character sojourner and i will still do video the reason wey dem still take dey collect this permit of stay i will still do video for that one so and the only reason wey go fit make dem still talk say this permit of stay we fit give you we no fit we no fit give you again i will still do video again about Dis permit us say how long you go fit stay reach for outside Europe or outside Italy. So I still do video for that. So more una not forget to share this video, more una not forget to subscribe. So just click on hitting the subscribe button so that we will come here, come they tell us the truth. And the, the money where I tell you so, now you supposed to pay. If anybody they tell you any other money outside this one, you know say no be the right money wey government talk say mo pay na be that so more not forget i still remain on a boy anthony subscribe to first aid immigrant solution on a bye bye